Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuanin donut nem tha tui taka siam dan kha kan en ho leh dawn a, chuanin tun tuma ka donut rawn siam dan tur hi a awlsam em em a, siam a harsa lo a, bawlhlo hmuh han harsa tur leh Hau tak ang chi pawh kha kan hmang dawn lo va ni. Kan siam tan nghal ang. Bawng hnute hi ml za sawmhnih kan hmang a, chuanin bawng hnute kha a lum pep pep tur a ni a. Chini fiante thum kan telh ang. Chini ka telhna fiante hi table spoon a ni a. Chini kha a dip ka hmang a, her dip sa ang kha. chuanin ti hian chini kha kan chawk sawm ang a, chuanin yeast kan tel ang, yeast hi fian te hnih kan tel ang, teaspoon fian te hnih kan tel ang a, chuan hei hi kan chhin ang a, minute sawm vel kan chhin ang, minute sawm hnuah chuanin kan yeast uk pawh a lo tho tha tawh a, kan chawk ang a, Chuan Maida kan thlak dawn ni. Maida hi gram zali sawmriat ka hmang dawn a ni. Chi fiante chan ve kan tel ang a, kan chawhpawlh ang. Ngun deuhin kan chawk anga ti hianin kuta hmeh theih tawk awm tur vel thleng kha kan chawk anga chumi hnuah chuanin kutin kan hmet ang. A hmeh hi uluk a ngai a, hmeh ngun a ngai a. Kan sawi tel leh lawk duh chu I bawk hnute kha kan nei remchang lo a nih pawn, bawk hnute kher lo tui pangngai kha chhuanglum pep pep ila chu bawt chu a hman thei a, tui em em tho a ni. Hmeh ngun a ngai em em a, kan hmeh ngun loh chuanin, kan hmeh that loh chuanin kan dawna siam kha a dik thei dawn lo a ni. Tihianin ngun deuhin kan hmet anga hei hi minute sawm vel kan hmet phawt ang.

Ka fiante hman hi table spoon kha a ni a, chuanin minute thum kan hmet leh ang. Tel hi vawi hnih kan telh dawn a, chuanin hetian minute thum kan hmet ang a, hei hi minute thum kan hmeh hnuah hianin tel fiante khat bawk. kan leih leh ang chuan tel kan leih hnuah hianin ngun deuhin minute li kan hmet leh ang. Tunah chuanin hei kan Meida hmeh pawh a nem tha tawh a, amah hi a dik tawh a, chuanin tihianin umm ball-ah khanin kan dah leh ang. Tiang kan hmeh kan duh tawk a, kan hmeh hnuah hianin ball-ah kan dah ang a, tel tlem a chungah kan farh ang a, chuanin hei hi kan chhin ang a, minute sawmthum vel kan up dawn a ni. Minute sawmthum hnuah chuanin a lo nem tha tawh em em a, hei amah hi ti hianin kan nuai phek anga dawnna tur ang khan kan siam tawh dawn a ni. Reilo te kan hmet leh ang kan nuai phek hma khan. Chuan kan nuai phek anga a chhah lampang kha chu keimahni'n kan duh chhah leh kan duh chhah dana zir khanin kan nuai panin kan nuai chhah theih a kha kha chu kan duh dan dan kha ni sela. A tih bialna tur kha chu no emaw kan neih remchan ang ang kha kan hmang thei a hei tihianin keipawn no ka hmang a chuanin ahh-- A laia tih kuakna tur pawh kha bu remaw kan neih ang ang khan ti hian a zu chhun kuak leh mai thei a ni. Keimahni neih rem chan ang ang kha a hman thei a ni. Kan tih bial zawh hnuah chuan thlengah emaw kan neih rem chan ang angah donut kha kan dah ang a, ni sa ah kan pho puar thei a, chuanin thleng hi chhinin kan uk puar thei bawk a. Chutia kan tih loh pawn tel kan chhuan hunah khan Gas hnuaiah thleng kha kan dah lut a nga, khami sa khan donut kha zu ti puar thei bawk a ni. Chuanin khami kan tih zawh vek hnuah khan tel kan chhuang a nga, kan tel chhuan kha sa lutuk lo ni sela i khamiah khanin tihianin kan thlak ang kan teh kan donut kan tur kha. Gas hi a lai hawl ah ka dah a, chuan tian a khat tawk in kan thlak hnu ah khan kan chawk let leh thin ang a, kan ur cher cher dawn ne. Chuan in hei ka channel te min hlut sak a, min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te chung ah ka lawm em em a, lawm thu ka sawi mawlh mawlh a. Min la subscribe ve lo te pawn khawngaih taka min lo subscribe ve turin kan sawmin kan ngen leh bawk che u ni e. Kan donut kan pawh hei a lo sen deuh ṭha ṭha ṭan tawh a, a sen rual ṭhap hunah khanin kan duh tawk ang. Hei a lo sen rual deuh tawh a, tunah chuanin ih hemi hi hei aia la sen deuh tura kan duh a, eng nge lang sen dum deuh ang chi a kan duh kha chuanin Kan chhuang rei deuh anga khami kha khami kha chu keimahni duh dan dan kha ni sela, hetiang rawng vel a nih hian in ka duh tawk a, kei chuan hei ka suak chhuak a. Chuan in a dang pawh kha ti hian in kan thlak leh ang.

Hei pawh a lo sen rual leh deuh thap tawh a, kan duh tawk ang a, kan suak chhuak leh ang. A kan hrim hrim a chu tihian kan kang zo ta a. Hei hetiang hi a ni a, hmel lan dan chu chuan in chhini tui kan siam ang. Chini kha kan siamna tur bela emaw dekchi a thir bel te pawh a hman theih vek a, khatah khanin kan chhung lut ang a, chuan tui kan leih lut ang a, hemi hi a tehna kan nei kher lo nih pawn no thingpui kan inna no te pawn kan teh thei a, khami no khat kha i chini kan telh chuanin kan chini telhna no vek khat kha tui kan leih lut ang a chuan a tawk vel chiah a ni, tihian kan chhuang so bawrh bawrh ang a, A chini te kha a rawn ral vek hnu, a sau bawrh bawrh hnuah khanin kan dawn a, kan sa kha kan thlak ang. Tihian kan chawk let ang a, rei vak lo kan chhuang ang. A dang pawh kan thlak leh zel ang. Hei hi vawikhat ah kan ei zo seng dawn lo a nih kha chuanin vawikhat a thlak nghal vek lo khan ti khan kan sa khan a dah that thei a chuanin kan ei duh hun ah khanin tian chini tui kha kan chhuang sang a ti hian kan thlak leh mai dawn nia. Tihianin hei keipawh ka thlak zau nghal lo a, hei hi ka la thlak lo a ni a, hei hi ka thlak chini tui a ka thlak ho zawng kha a ni a. Tihianin hei a nem tha em em a, mah hi hmin tha bawk a, a tui em em a, siam a harsa lo a, in lo siam ve theuh dawn nia. Awle tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela video leh pekah kan zavaiin kan inhmu leh theuh dawn nia.